Wel, mae beirniadu uh, ar gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn, wrth gwrs, yn grynfaint ac yn gyfrifoldeb wrth reswm, ond gobeithio bod beirniadaethau'r categorïau wedi amlygu mwynhad y gawson ni yn y darllen. dadansoddi a dethol, nid yn unig o blith naw cyfrol y rhestr fer, ond yr holl gyfrole a gyflwynwyd 'leni. Hoffwn i'n gyntaf, felly, ddiolchyddifuant i'r holl awduron a'r gweisg am gynnig arlwy mor flasus, amrywiol a heriol i mi. Nid gor, gormodiaeth fydde dweud bod y rhestr fer 'leni yn amlygu gweithiau o safon uchel, er bod yn rhestr y gallwn ymhyfrydu ynddi. Doedd hi ddim yn hawdd penderfynu ar enillwyr y tri chategori, ond roedd hi'n bleser mawr cael darllen a rhannu meddyliau ar y llyfrau buddugol. Ym mhob categori, roedd e'n waith deallus, apelgar, doniol a dwys. Mae'r gyfrol fuddugol eleni yn cynnig golwg dreiddgar ar sefyllfa annisgwyl mewn modd cywrain, cynnil a phendant. Does dim modd cuddio rhag y gyfrol yma, mae ei grym ysgytwol yn eich dal chi o'r dechrau ac yn gwrthod gollwng. Roedd y tri ohonom ni'n teimlo bod crefft ddiymwad yr awdur yn llwyddo i gymsurio byd cyfoethog a chymhleth ger bron y darllenydd, a gwneud i'r astrus a'r heriol ymddangos mor rhyfeddol o rhwydd. Campwaith, yn wir. Ac felly, pleser mawr yw datgan mai Llyfr y Flwyddyn eleni,

Na, mae'n mae yn yr hynach wyt ti'n mynd, mwy ansicr wyt ti'n mynd. Dwi'n meddwl bod hynna yn rhywbeth mae sawl awdur yn gyfarwydd ag e. Ac wrth gwrs mae cymhlethdodyn eraill fel plant yn dod fewn i fi, a mae patrwm gwaith rhywun yn gorfod newid. Dwi'n cofio sgwennu bwthyn a o'n i'n gorfod sgwennu ar fy nghefn yn dost, achos o'n i allan o lun efo gito. A o'n i'n gwybod sgwennu dros y molau i y bobl fan yma yma. Um, felly, a ie, mae amser yn mynd yn broblem, ond uh, dwi wrth fy modd um, a dwi'n teimlo'n brydriedig iawn o cael bod yn awdur um, a cael um, uh, gweithio efo gymaint o bobl brwdfrydig a thalentog. A cyn i, i, i ddiolch yn fawr i'r lolfa am ei cefnogaeth yn bob amser ac i meini am olygu'r gyfrol. ac am roi fyny efo fi, troi fyny yn y lolfa efo Jaffa Cakes eto, um, a gofyn i fi am wneud pan i'r de fi, a efo'r holl syniadau yma, dyn ni byth yn mynd am hon, na. Mae nhw'n groesawgar um, drwy'r amser. Um, felly, na, beth ti'n meddwl lwcus iawn wedi cael gwneud beth dwi'n hoffi wneud, beth dwi'n gael ei wneud, a beth allan ni'n fe ni'n sgwennu beth bynnag, ond mae cael um, cydnabyddiaeth wrth ddarllenwyr yn gyntaf a, ac wrth y feirniad wedyn uh, yn meddwl siwr cymaint.

adnabod ac ar hyder yn ein diwylliant ni'n hunain. Mae yna berthynas agos rhwng Owen a'r sgwarnog sydd ar flaen y gyfrol. Mae sgwarnog, os, os nad ydych chi'n gyfarwydd â sgwarnogod, dyn nhw ddim, does dim gwal tanddaearol iddyn nhw, maen nhw'n byw ar wyneb y ddaear. Felly maen nhw'n byw ar ein arfer, maen nhw'n byw â perygl, does dim gwreiddiau iddyn nhw. A dwi'n meddwl, heb adnabod ein diwylliant ac yr hyder yna, dyna beth sy'n digwydd i ni. Dyw e ddim yn dda i'n hysbryd ni. Um, a Dyna be wyt ti'n gyfleu trwy y wedyn a'r ffaith bod e'n dod i adnabod wedyn yn gynefin, a mae cynefin yn Gymraeg yn air sy'n anodd iawn i gyfieithu, um, ond mae e'n fwy na ardal, mae e'n fwy na llwys wal, mae e'n rhyw ymdeimlad am ddiwylliant a ffordd o fyw. A wrth dod i adnabod i gynefin, mae'n ffindio'r lais.